Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly tortlarda, desertlerde bir ulanyp biläýjek gaty gowy, gaty süýji biskwit çörekleriniň ýene-de bir görnüşi bolan Žanwaz biskwidini bişireliň. Žanwaz biskwidi ýagly biskwit diýibem atlandyrylýar. Oň sada biskwitden tapawutdylygy birazajyk içi dykyzyrajyk bolýar. Sada biskwidiň içi biraz öýjük-öýjük, öýjükleri iriräjik bolýar, a bu Žanwaz biskwiti bolsa biraz dykyzyrajyk bolýar, şoň üçin tortlarda ulanyňyzda hemä suduryny gowy saklaýar tortlaň. Hemem bir mesgän zadyňam ysy çagaş gelýär welin, ýakymlyja ysy gelýär welin, bulam özboluşly bir gowja biskwit çörekleriniň biri bolýar. Hem tagamy süýji, hemem işlemek aňsat bolýar. Üstünde has myltaryp, ýumşap neme edip ýatan biskwit bolanokda bir suduryny saklaýanja gowy, saryja, tagamly süýji biskwit çörekleriniň biri bolýar. Geliň onda biz bu gün şol žanuaz biskwitini ýagny ýagly biskwiti bişirip başlalyň. Gerek zatlarymyz ýedi sany ýumurtga, bir ýüz altmyş bäş gram un, altmyş gram krahmal, iki ýüz otuz gram şeker, togsan bäş gram mesge, Wanilin hemem duz gerek. Şul ölçegimiz ýigrimi iki santimetrlik galyp üçin. Ýedi sany ýumurtga diýýänimiz adaty ýumurtga bolanda, eger ýumurtgaňyz adatkydan ownuk bolsa ýa-da has iri bolsa, onda terezä ölçäp goşmaly bolýaňyz. Bize dört ýüz, dört ýüz ýigrimi gram agramynda ýumurtga gerek bolýar.

Her bir wagt hem biskvit çöregini bişireňizde iň esasy rol oýnaýan ýerleriniň biri şu ýumurtga bilen şekeriň garylýan ýeri. Kitayda biz näçe köp garyp näçe gowy çişirdigimizçe biziň biskvit çöregimiz hem şonça gowy çişip şonça gowy hem tuzuny saklaýa. Ýogsam ýöne çişip ýene yzyna pysdyrmaz ýaly hemem goýy olar ýaly kitayda köpräk gulamalyn içerde. Ine, görüň, şular ýaly gowy goýulyp, suduryny saklaýan dereje bolandan soň, ondan soň indi mikserde bulamagymyzy bes edäýýäs, mikserimizi aýyraýýas indi. Başga bir gapda-da krahmalymyzy, unumyzy, wanilinimizi garýas-da, bularam eläp üstüne goşýas. Üstüne goşamyzda-da indi mikser bilen bulamyzok-da, ýara agaç çemçejik ýa-da silikonly lopatkajyk bilen Emaý bilen garýas şu ne gözelje çişiren ýumurtgamyzy çökermez ýaljak şeýdip emaý bilenjik garýas. Mesgämizem eredip taýyn edip goýýas olam gowy ergin bolmaly suw ýalak erän mesge gerek bize. Unumyz hamyra gowy garyşandan soň indi şu hamyrdan bir bölejigini başga bir gaba alýasda

Duhowkamyzam bir ýüz altmyş bäş, ýüz ýetmiş bäş gradus aralygynda işledik goýýas. Biz şunymyz beýigräk biskwit bolansoň, azajyk adatkylardan pesiräk otda bişirýäs. Has güýçli otda bişirmesek, içi bişmezek bolar. Şoň üçin ýüz altmyş bäş, ýüz ýetmiş bäş aralygynda öňünden işledik goýýas duhowkamyzam. Ýagymyzam indi şeýdip emaý bilen çykarýar. Bize ine şular ýaly gowy ýylmanaçyk gaty çökmeýän gowja hamir bolýar. Indi buny galymyza oýas. Galymyzyňam aşagyna ýagly kagyz oýas, hemem eger pes bolsa, gyrasy pes bolsa onda gapdalyna-da ýagly kagyz oýas. Gyrasy beýik bolsa onda ýagly kagyz hökman däl, ýöne şular ýaly meňki ýaly pes bolsa ýagly kagyz goýsaňyz arkaýyn beýikde-de beýik edip bişirip bilersiňiz. Ýa bolmasa-da hamyry ikä bölüp bişirmeli bolýaňyz. Beýdip oýnap oturandan men nära şular ýaly beýigrägi bir gezekde bişirmek has aňsadrak görnüş diýip hasap edýän. Taýýar hamyrymyzy ýüz altmyş bäş-ýüz ýetmiş bäş gradusa kyrk bäş-elli bäş minut bişirýäs. Ine meň biskvit çöregim bişdi. Bir sagata golaý durdy. Saryja gowy bolup bişdi. Hemem şoň bişe, içiniň bişenini, bişmänini bilmek üçinem ne şeýdipjik çöpjagaç dürtüp görýäs. Şul çöpjagaç gurja çyksa, onda bişdigi. Eger şo çöpjagaç gury çykmasa, bir sagatdan gowragam bolsa ýene goýuň, şo tä çöp gury bolýança bişirmeli bolýar. Çöregimizi indi bir salym gowy sowaýança goýýas. Gowy sowandan soň indi daşynyň formasyny, zadyny aýraýýas. Ine görüň çöregimiz hemä gowja çişipdir, beýjek boldy hem gapdalam, aşagam gowja tarja bolup bişipdir. Ine görşüňiz ýaly aşagam gowja tarja bolup bişipdir. Indi bu ne şeýdip düňderip goýýar sabyr goýbilseňizä bir günläp goýsaňyz hasam gowy gowy sowyar ýaly bolmasada gowy buz ýaly sowaýança şeýdip goýýar wagtyňyz bolsada sowaşansoň streç klýonka orap bir halacinnikde bir gün goýsaňyz hasam gowy bolýar içinde bir öz çygyllygy özünde galýarda biskwit owranmazagrak bolýar ýok oň ýaly wagtyňyz ýogam bolsa gowy buz ýaly sowaýança daşynda goýaýmaly. Ine, biziň žanwaz biskvitimiz ýa-da ýagly biskvitimiz taýýar boldy. Görüň, şular ýaly gowy, saryja owadan biskvit bolýar. Tagamam şoň ýaly gaty gowy biskvitleň biri bolýar. Siz islendik tortda şuny çöreginde derek ulanyp bilersiňiz. Indi çöregimiz gowy buz ýaly sowandan soň ýa-da bir gün geçenden soň çöregimizi Üçe bölýär. Çöregimizi gowja beýjek edip bişirdik. Şoň üçin arkaýyn şeýdip üç bölege bölüp bilersiňiz. Ine çöregimi kesip taýýar edip goýdum. Çöregiň içini hem görkezeýin. Ýagly biskibidiniň içini ine görüň şular ýaly sarja bir hildi kyzja hemem bir ýakymlyja ysy hem bar bir mesgäň ysy agaş gelýärdi bir dykylja gaty gowy gaty süýji biskibit çörekleriniň biri boldy. Bu biskwit çöregini islendik tortda ýa musli desertlerde ýa şoň ýalyk islendik zatda arkaýyn ulanyp bilersiňiz, tagamly hem tuturyny saklaýan gowy biskwitleriň biri bolýar. Sizem şular ýalyk biskwit çöregini bişirinseňiz şowly bolsun, noş bolsun!